mangtu cu a hawi le te he an i chim i lengchuah aa tim lengchuah ding aa ready cang maw zoh tuah hna usih asi mangtu lengchuah ding aa ready rih lo mask a hop lo COVID-19 hi damnak sii hmuh rih lomi zawtnak a si. Nihin tiang zawtnak i chanhbar a si rih. Leng chuah caan ah mask i hu, peruk dan in um, mi bu hrial, na kut i ṭawl, na kut in na hnar, na ka i tong hlah. Kan dihlak ngandam tein um i zuam hram hna u sih.

Dawtmi nulepa u le nau hna nan dam cio hna maw? Hakha net nih lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tutan Hakha net thawng kan chim dingmi a tlangpi ka rak chim lai. Hakha khuachung ah nikulin nikhat chung sipin nih ti an pe kho hna lai lo. Salai Rungcin Thang nih a zuk suaimi hmuhsaknak tuah aa tim. COVID-19 zawtnak a karh nain India Delhi um LCC Khrihfabu cu an ṭhawng. Ramchung kahdohnak thlaruk chungah ngakchia minung sawmli leng an thi. Rakhine ram Chin pastor pawl COVID-19 le kahdohnak ruangah eidin awk an ngei lo. Hakha Tonsif Democracy Election Commission lunglawmhnak thawngthan. COVID-19 ruangah phihkharnak tuahmi dorhpiak ding in kan i zuam lai tiah Do Aung San Suu Kyi nih a chim. Tualchung thawng ka rak chim lai. Hakha khawchung ah nikulh ni khat chung sipin ni ti an pe kho lai lo. November kulanga in December hlai nga tiang Hakha timit din ti laknak mei hri cu aa tuam lomi a si caah aa tuammi mei hri in kan thlen lai. Cucaah nikulin ni khat chung ti kan pe kho lai lo tiah Sipin nih November kul le thum ah cachuahnak a tuah. Hi ca an chuahmi kong he pehtlai in Hakha Sipin ah a ṭuanmi U Men Ha Om SAE nih Timit dinti kan laknak meihri kan thlen dingmi hi mengli a sau. Hi dinti ṭinnak caah hin transformer hi pathum kan hman. Tipamhnak hi paruk a si. A hlan kan hmanmi meihri hi cu aa tuam lomi a si. Ramlak a si fawn caah thingkung, thingnge pawl he an i tongh sual ahcun aa tuam lomi a si caah aa rawk pah lengmang caah aa tuammi meihri in thlen kan timh hi a si. Meihri hi aa tuam lomi a si caah thingnge ti bantuk he an i tongh i a rawh tikah hin khuazei in dah a rawh timi hi theih a har tuk. A lai ning piin kawl lengmang a hau. Aa tuammi meihri in kan thlen ahcun a rawkmi hi aa ril deuh lai. Hi ruangah thlen kan timhnak hi a si tiah The Hakha Post ah a chim. Nikuli nikhat chung ti pek lo hi cu mizapi caah a har ngai ko lai. Hi caah riantuan kan i dinh hnu zan suimilam paruk hrawng in ti hi tin khawh kan i zuam lai. Kan tin khawh tawk zarkhat ah voikhat tal hi cu pek khawh ding zong kan i zuam lai ti zong a chimchap. Timit dinti meihri thlennak cu November kul le thum in an thok cang. Hi meihri thlennak hi sipin budget just za le sawm thum le pakhat million di in an tuah hnikmi a si tiah kan theih. Salai Rung Cin Thang nih a zuksuaimi hmuhsaknak tuah an timh. Zuksuai thiam Rung Cin Thang nih December thleikhat thlei thum Amazon private sianginn ah a suaimi zuk pawl hmuhsaknak tuah a timh tiah kan theih i hi kong he pehtlai in Pu Rung Cin Thang nih tu bantuk in Art Generation timi min i bunh in zuksuaimi hmuhsaknak tuah kaa timhnak a ruang cu Chin miphun nih zuksuai lei kan lungthin ah a um duh deuh nakhnga. Kan fanau le hna zong nih zuksuai thiam duhnak le cawn duhnak lungthin an ngeih khawh deuh nakhnga cun COVID-19 zawtnak ruangah lungthin a zawzammi ca zongah zeimaw tiin lungthin thadamnak ah an hman khawh deuh nakhnga caah ka duhnak cu a si tiah The Hakha Post ah a chim. Pu Rungcin Thang nih a suaimi zuk hi a tam ngai cang tiah kan theih. Cun voikhat cu a suaimi zuk pawl hmuhsaknak zong a ngeih bal tiah kan theih. Cu kong ah Pu Rungcin Thang nih a liamcia thonghnih lei sarih Chin miphun ni ah khan a voikhatnak bik hmuhsaknak ka rak ngei cang i tutan hi a voihnihnak a si lai. Ka suaimi zuk dihlak hi thongkhat lengkai a si cang i hmuhsaknak ding caah kan suaimi hi za le sawmthum hrawng a si cang tiah The Hakha Post ah a chim. Zuksuainak kong he pehtlai in Pu Rung Cin Thang nih hmailei ahcun gallery nganpi pakhat tuah i cuticun Chin miphun chungin culei kong ah teltum a duhmi hna zong nih zalong tein i tel khawh ve ding le hmailei ah zuksuai lei in pawcawmnak tlak dirhmun zong kan phak khawh ve nakhnga hi a si tiah The Hakha Post ah a chimchap. Bi Mang Hlei Ṭial ka si. Modern gas door a kan leng ve. Le u, gas u, gas mi phu le angeu ne so se, mi te se bu, oxygen in han mi le mi zom han mi, warning theory a phun phun kan ngai. Home delivery kan pek ca a kan zo tu bao cu nan in tiang kan in pek kan in thor pek hna lai.

COVID-19 zawtnak a karh nain India Delhi um LCC Khrihfabu an ṭhawng. Thonghni kum hleikua in COVID-19 cu aa thawkmi a si bantukin ramkip ah zawtnak a karh lengmang ko nain India ram Delhi um LCC Khrihfabu cu an ṭhawng ngai ko tiah kan theih. Zawtnak ruangah pumh khawh a si lo caah cheukhat Khrihfabu ahcun cheuhra cheukhat tete zong a zor ngai tiah kan theih. Hi kong he pehtlai in Delhi Lai Christian Church LCC pastor Cung Bawi Uk nih kannih lei hi aa pum cangmi zong an um ko nain kanmah Khrihfabu cu kan i pum rih lo. Rianṭuantu pastor pahnih kan um. Keimah le pastor Hram Bik Lian kan si. COVID-19 ruangah pumhkhawmh khawh loin kan um ko nain Pathian dawtnak in a hlannak in kan chehra cheukhat zong atu tiang ah cun a zor hlei lo. Cun atu cu a tlungkal tete an um pah caah kan member hi zahnih le pakul hrawng kan si tiah The Hakha Post ah a chim. LCC Khrihfabu hi mizapi pumhnak cu an tuah kho rih lo nain Pathian thangṭhatnak ah Zerhpini ahcun online in thawngṭha chimnak an ngei kho i damlo tete le harsa deuhmi cu pastor te le Khrihfa upate nih theih khawh le a si khawh chungin an veh hna i bawmhchanhnak an ngei peng tiah kan theih. Ramchung kahdohnak thlaruk chungah ngakchia minung sawmli leng an thi. Thonghni kumkul January thla in June thla tiang Myanmar ramchung kahdohnak ruangah ngakchia a thimi an dihlak minung sawmli le pathum an si i minung za le pathum pumtlam tlinglo ah an i chuah tiah UNICEF nih cathan a chuah. Thonghnih kum kul kum i ngakchia thimi le pumtling lo ah aa chuahmi hna hi thonghnih kum hleiriat le thonghnih kum hleikua he tahchunh ahcun mithmuh kuttongh in a karh caah lungrethei ngai cu a si ko tiah UNICEF nih a thanhmi chungah aa tel. Thonghni kumkul January in September thla tiang vawlei phummi bom puahhnawhnak in ngakchia a thimi hi minung pahlei thum an um i ngakchia minung sawmnga le paruk nih fak taktak in hliam an tuar tiah theih a si. Myanmar ralkap le Rakhine ralkap AA hriamtlai phu an i kahnak Rakhine lam le Chinram ah ngakchia a thimi hliam a tuarmi le pumtlamtlinglo ah aa chuahmi an tam bik tiah theih a si. Chin ramkulh chung i a thimi hna kong he pehtlai in Salai Ṭio Aung nih tukum chungah Chin ramkulh chungin a thimi zong an tam ngai. A thimi hna chungah ngakchia zong tampi an i tel ve. Ngakchia a thimi zat hi fiang in cun kan thei kho lo nain a tam cu an tam pah. A tam deuh hi cu bomb puah hnawh ruangah a thimi an tam tiah The Hakha Post ah a chim. Thonghni kum kul November ni hleiriat zongah khan Rakhine ram chungah vawlei phummi bom a puak i ngakchia pakhat le a nu le a pa a hmun ah an nunnak a liam. Cun minung pali hna zong fak taktak in hliam an tuar i Rakhine ram Sitwe si-inn ah an chiah hna tiah theih a si. Ngakchia hna an himnak hnga caah Myanmar ram chungah a cangmi kahdohnak chung i aa telmi hriamtlai phu hna nih an hmanh puah rih lomi bom pawl le hriamnam pawl hrawhpiak ding, dih dingin UNICEF nih nawlhalnak cathanh a chuah chap tiah theih a si. Dotku ka si.
COVID-19 zawtnak hi mizapi caah zawtnak ṭhalo taktak pei a rak si hi. Hi zawtnak a karhnak hnga lo kan pawngkam i zei bantuk minung an si zong ah kan bawmh hna awk a si. A bik in hi zawtnak i chawnhbar a fawimi ter le caansau zawtnak a ngeimi pawl hi felfai in zohkhenh ding le bawmh ding an si. Na pawngkam minung runvennak caah leng na chuah caan ah mask i hu. Pumtlinglo hna caah an sining zoh in runvennak tuahpiak hna. Na inn pawng i tor le caan sauzutnak a ngeimi pawl kha zohkhenh hna. Eidin lei ah harnak a tong i bawmh a herhmi hna zong bawm hna. Naihniam ngai in na dam maw ti phone in Thawng i hal hi an caah a sunglawimi le sullam ngeimi a si hrimhrim lai. Kan dihlak in dam ding in um si law COVID-19 zawtnak in i veng hram ko hna u si. Ukraine ram Chin pastor pawl COVID-19 le kahdohnak ruangah eidin awk an ngei lo. Ukraine ram An peng, Minbya peng le Mepung peng chungah a um i pastor rian a ṭuanmi pastor hna cu kahdohnak ruang le COVID-19 ruangah eidin lei le a dangdang ah harnak an tong tiah theih a si. Harnak a tongmi pastor hna caah Hakha khuachung zongah bawmhalnak zong ngeih an timh tiah theih a si. Bawmhnak an hal ding kong he pehtlai in Reverend U Caw Hlaing nih Rakhine ralkap AA hriamtlai phu le Myanmar ram cozah ralkap Ralkap lak zongah kahdohnak ruangah siseh, COVID-19 zawtnak ruangah siseh, Chin pastor le Chin miphun hna eidin lei le a dangdang ah harnak an tong. Atu bantukin harnak an ton hi a sau ngai cang. A bik in an tonmi hi eidin lei ah a si. Cun COVID-19 zawtnak ruangah lamsul lei phihkhar le stay at home timi nawl an chuah caah zei rian hmanh an ṭuan kho lo. Hi bantuk thil nih a phak hna caah Khrih ah pumkhat a simi unau hna nih bawm cio hram hna u si tiah kan sawm hna. Nan kulh rak kan samhpiak ve tiah The Hakha Post ah a chim. Harnak a tongmi hna caah Reverend Cawhlain tawlrelnak in Hakha Thantlang le Chin Baptist Convention hna sinah bawmhnak an hal hna nain nihin tiang thawng an let rih hna lo tiah thawng theih a si. Hakha Township Democracy Election Commission lunglawmhnak thawngthanh tukum thonghni kum kul kum democracy phungthimnak me vote peknak cu October ni kul le ni kua thonghnih kum kul in November ni riat thonghnih kum kul tiang Hakha peng thimnak kong ah ṭuanvo ngeitu bu le Hakha peng uknak lei lutlai, zungkip lutlai, health of officer, zung rianṭuantu hna, a hlei in sianginn lei cachimtu saya-siamah vialte, khuabawi le cazi hna, Hakha peng sang le khuate vialte thimnak lei lutlai le chungṭuan vialte hna sin pehtlaihtu hlei chimprage mino hna nan zapi sinah lunglawmhnak chim cawk lo kan ngei. Tutan democracy phungin i thimnak me vote peknak le cawlcanghnak cungah buaibainak le hnahnawhnak zeihmanh um lo tein lungretheihnak le khuaruahhar vansannak mitku vuai lo thabatnak vialte chungin kum nga ah vuikhat te lawngin a simi rian a ngan bik le rian sunglawi bik cu daite le tlamtling tein kan dih khawh. Cu bantuk in mah pumpak ṭhatnak le nuamhnak vialte kha chiata in zapi hmailei ṭhatnak le ṭhanchonak caah aa thleng khomi minung hna cu mi lunglawm le mi thluachuakmi an si an ti bantukin kan Bawipa Pathian nih a dong lomi a thluachuahnak cu nan cung cio ah in toih hna sehlaw nan hrai cu a liam in liamter dih ko sehlaw damnak nunsaunak nun le ṭhanchonak vialte in pe cio ko hna seh tiah Thlaza cam buin lunglawmhnak bia roca hi nan zapi te theih ding ah Hakha Township Democracy Election Commission Hakha Chin State nih lawmhnak chim cawk lo The Hakha Post hmang in nan kutzaṭial nem kan in tlaih hna. COVID-19 ruangah phikharnak tuahmi dorhpiak dingin kan i zuam lai tiah Aung San Suu Kyi nih a chim. Ram mizapi nih an tuarmi lungthin thabatnak a dam khawhnak hnga caah COVID-19 zawtnak kan control khawh deuh in cun COVID-19 zawtnak ruangah phikharnak tuahmi vialte dorhpiak dingin kan i zuam ko lai tiah voithum theng nolh in Rampi ruahnak petu Daw Aung San Suu Kyi nih a chim. Hi COVID-19 zawtnak ṭha deuh in kan vun control khawh a si ahcun mizapi ca ruah in dorhpiak hi kan duhmi a si. A ruang cu COVID-19 ruangah mizapi nih ngeihmi lungthin thabatnak a dam khawh nakhnga ding le chawlehthalnak zong hlan bantuk in a kal khawh nakhnga dorpiak ding in kan i zuam ko tiah rampi ruahnak petu Aung San Suu Kyi nih a chim. Cun mizapi caah a biapimi chawlehthalnak kong le fimnak kong te hna zong TV in chimh le cawnpiaknak tete zong kan tuah cang lai tiah Aung San Suu Kyi nih a chim. COVID-19 zulhphung sermi cheukhat cu Minung zeimawzat nih theih loin um a si bantukin zulhphung ning le cang in kan zulh khawh nak ding ah zulhphung chuahmi theih a herh i kan theih khawhnak caah news rel ding zong hi Aung San Suu Kyi nih mizapi sinah forhfialnak a ngeih chih hna tiah kan theih. A rauh hlanah kan phak dingmi Christmas le kumthar ca zongah a hleihluat tein cozah lei in mizapi caah thinlung thadamnak caah herhmi TV show tete hna zong thlahpiak ding in timhtuahnak an ngeihnak kong zong a chimchep. Tulio COVID-19 zawtnak nih Kawlram a den ning kong zongah cozah lei in an lungtha a der lonak kong Chimnak ahcun a telh chih i khuasik lei kan phak bantuk in COVID-19 zawtnak kar a fawi deuh khomi a si caah ralrin ding zong a chim chih. Kawlram COVID-19 zawtnak a ngeimi dihlak hi thong sawmriat leng kai an si cang tiah kan theih. Banṭhicer ka si.
COVID-19 zawtnak hi mizei kan si hmanh ah chawnhbarh khomi a si. Ramleng lei in a rak tlungmi si hna se, ramchung ummi si hna se, zawtnak langhternak sining a um a si ahcun ngandamnak zunglei ah renrang in thawngthanh i i zohfilter ding hi a biapi taktakmi a si. Mizei hmanh nih hi zawtnak ngeih ding hi kan duh cio lo bantuk in tinhmi ngeih bu in hi zutnak hi karhter mi zong a si lo zutnak a ngei mi hna ṭih ruang ah thleidannak le sualphutnak ti bantuk pawl tuah lo in thlan kan rumvennak caah dawtnak lungput he bawm ko hna usih kan dihlak in i bawm in hi zutnak ral hi do ko hna usih i runveng ko hna usih kan dihlak ngandam tein um usih law covid-19 zutnak hi i runveng ko hna usih Hello, dominu lepa ulana hna nan dam cio hna maw Hakha net ni lunglom te nan kut kan in tlaih hna tutan Hakha net ni interview kan tuah ding mi hi tu lio Pathian nih a kan hman piak cuah ma mi Pastor Boi Thlai Thang silai Siabawi na caan tampi na kan pek caah lunglawmhnak tampi kan ngei. Si ka zung ka lawm tuk ve atu bantukin Hakha Post nih caan nan rak ka pek ve ruang ka lawm tuk. Sisi kan i lawm tuk i biahalnak lei ah vun kal ko usih law ti nangmah kong lam tawite na innchungkhar kong zong a si lo ah nangmah i na khua ma bantuk nangmah kong lam tawi la kan chim kho la kan duh ko. Ok ka lawm tuk.
keimah ka min hi Bawile Thang si. Cun ka pa min keimah ka hringtu ka pa tatak hi U Biak Thawng si. Cunin ka konglam tu in a ka ti cah khan te. Ka nu le ka pa an i ṭhen hnu hin ka nu hi chuncung a va ngei. Atu ka pa hi Pu Ral Ṭhio si. Ka nu min hi Pi Hoi Iang. Unau pali kan si, pa pathum nu pakhat. Keimah upa bik ka si. Cun ka khua he vuang tu. Si si.
Si cun zau phai na si ti nak sto. Si si kan i lom tuk. E na kong ngam tui na vun kan fian ca lung lop nak tampi kan ngai te. E ase cun atu he nangmah he lai mi ni mo thlasak nak lai in na min kan i thai mi na si tik ahin thlasak nak he zeitik kum in na rak thok ase lo le thlasak he zei te phun zei bantuk hla lai khi dah na sak deuh mi se ma ke van kan chim chih lo kan duh ko okay kalom
a hlasak ka thok kum hi chu biatak tin hla ka sak hi chu thong ni le hlei nga e ma kum hin ka sak se e hla ka sak a hin chun ma deuh hi ka sak ma deuh hi ka sak du ti khi chum lem lo azapi tin ka sak deuh kana ten amya phit keima ka sak na ka ka ngai bik tek Cung ka tlak bik te ko ro mi cho thu fo pol sik ai ma pol he ka tlak ro te ko ro. Ah si si kan i lom tuk e pathian rian na tuan nak ah hin te singer singer zong na se chi cun pastor zong na si chi ti khin pathian rian na tuan na na har bik mi na a um mo ma ke von kan fian khau lo kan du kau. Ah se
Pathian rian ka ṭuannak a hlasak lei in ka ti lai te. Hlasak lei in a har tiah ka ruahmi cu kamah cu Pathian rian ṭuanmi kan si caah khan hla kan saknak ah hin zeicaw Pathian Thiang Thlarau kan umpi lo ahcun mah hi a har ngai tiah ka ruah. Cunin Khrihfabu chungah Pathian rian ṭuanmi ka si caah khan keimah hi ka kum zong kha a ngakchia pa ka ti lai si te kum ano ten pathian rian ka tuan tik ah hin ka hruai mi hna minung kha keimah nak upa zong an um chunin keimah nak ngakchia an um chun keimah he aa thi min um tik ah khan mah hna sin in biachim hi a har bik te ka ruah oh se se kan ilum tuk e pathian rian na tuan nak a hin ta zaida abapi cem tia na ruah pathian he i pe tlai nak a kin mo zaida abapi cem tia na ruah se aw ka lawm Pathian rian ṭuannak ahhin a biapi bik tiah ka ruahmi cu pakhatnak ah Pathian he zei cu fellowship nak ngai peng te mah te he a biapi ngai te ka ruah cunin thlacamnak zong mah hi pahnih hi Pathian rian kan ṭuan nak khan a biapi ngai te ka ruah mi si se kan i lawm tuk e Pathian rian na ṭuan tikah khin te hlasak lei in zong a si a cun thawngṭha chim lei zong in si a nangmah hmang in maw Pathian dawtnak a thei cang mi ta an um maw Ah, makha vang kan fian lo kan du ko. Ah, ka lom.
Ah, pathian rian hiti ka hla ka saknak si zong mo. Ma um tukin cun pathian don da athai mi cu an um lo asena ten khan ah lungre thai mi nih luatnak an hmu te bantuk te te cho umpa ma um tuk long ka sire. Si si kan alom tuk. GSG ah khin gospel singer group ah khin president si ti thawng zong kan thai e GSG ni na nam hmai lei e na nam hmai thak mi mo an na tin mi khe sim ok tha ha mo okay kalo se atu GSG kan dir nak song cho sau tukri lo ye tukum July thla kule thumin kan dir se kan itit bik mi cho Pathian rian ṭuanmi kan si caah pakhatnak bik ah Pathian dawtnak a thei lomi hna nih Pathian dawtnak an theih khawhnak hnga ding caah khan kanmah Bawipa nih a kan pekmi in Pathian rian kan ṭuan lai. Cunin kan ti khawhmi tete kha miharsa bawmhnak si zongah cunin a dangdang tete bawmh khawhmi tete kha bawmh ding mah pawl hi kan i hmaithlakmi si. Si si kan i lawm tuk. E, GSG ah khin ta member pa zeizat hrawng dan nan um?
Uh, GSG chungah hin member he sawm sarih hrawng cu kan um lai i a zapi ten cun mah zat cu kan si tik cu ka chim thiam lo na te kan hrawng than siseh e um atu he a hlasak lai deuh khin vun kal ko silote online mi nih hin hlasak nak in hin hmailei ah hin pawcawm nak hna a um kho te lai tiah na ruat maw ka lawm. Uh, atu lio kan chenen tuak ahcun te tlawmpal te cu a har pah. E, atu kan bia kan i halnak ahcun kanmah le kanmah lawng si ko na tein khan ramdang lei kong he ka pi tlawmpal te ka van lak lai te. Uh, ramdang lei hi cu anmah lenmah kha an i cawi sang thiam ngai te ka ruah. E, cun kanmah he anai bik ahcun e, mizo ti ko sura ti kanmah unau bantuk an si ve caah khan kanmah he unau an si caah khan annih khi cu tar pipi an si tiang kha fan an nei peng te oh, si, cuning khin hmuhmi te khan nei peng e kan nih laimi hi cu atu ah kan man lak asia cun siama nomi te ko se te sara te cun hniang song chin te te man tu kan u le te deuh te siama jing tial te te man tu pol ke van ngai nu cun e an nutung an si cang te nutung an si cang te man tukin khan an ruah hna te khan zeicaw an min um ti lo ma um tuk si ti khan hmailei rian kan tuan nak ahhin kanmah le kanmah kan i cawisan thiam a si ah khan cun hmailei ahhin cun pawcawmnak khim hi cu a chuak te ko lai tiah zumhnak cu ngei ko oh si si kan i lawm tuk e uh, pathian pathian rian na tuan tikah hin te atu he uh, chim awk a ṭha hnga maw ti hna hi ka van ruat pah single in maw pathian rian ṭuan hi hma kal deuh na ti nupi ngaih bu khin chungkhar deuh hnu khin ka ti le cu chungkhar deuh hnu khin da pathian rian ṭuan hi hma kal deuh na ti nang na hmuh ning wang cale har ngai te natin single in rian kan ṭuan zong ah khan keimah an ka tuk ahcun upam ah khan tahchunnak te darling ka ngei asi ahcun pathian rian ka ṭuannak zong han kum pa te kha dawntu te cung pa te cun mi ta su ti zong ah khin atu kan pa le te cheukhat khi an nupi le nih an tlaih ngai hna mah muk tuk si tikah khin a tam deuh in keimah ka ruahnak ah hin cun atu keimah ka chene ning in cun singkal in hi ti kan ṭuan chungah hin cun rian kan ṭuanmi hi mah kal deuhmi la tiah zumhnak ngei. Oh, si si kan i lawm tuk e mah kong he pehpal in mu. Uh, atu hi na lawng kang maw asilole uh, zei bantuk nupi khi dah ngai kho ning law ti khi an hmailei ni vision khi ra kan chim chih lo kan duh ko okay kalum ah Single le single lo hi cu atu ka zomi nih khan thei an duh a si ahcun keimah pumpak ten rak ka hal te hna seh. Te chunin single lei ka cu mah ka te khan va um rih seh law adang atunai mikhun nak halmi te khan te keimah in ka van chim a siah khan cun lehnak kha kan pa te ka van lak lo pa te maka chu an hu deu tum pa te ka van le than te la siseh asitun atu he pasta zong na si tika kui ka church ada pasta na tuan aselaw le o pasta tuan tika hin mo ke Bible sianginn in buaitlak dih hnu in pastor tuan khi maw asi asi lo le Bible ca ning in ta zeitin dah na hmuh ning Okay kalom Pathian rian tuan tiang chun atu lio kan chen i hlan lio khan chun mah bantuk kum tuk theng lo te boilak in Pathian rian rak tuan ti chum tuk theng lo natin atu kan chen i kan zoh tikah hin Khrihfabu chung man ah khin BTH in boi alami khi cu tlawmpal te khi zoh chok deuh si cang. E kan rampi akal dan zong khi tlawmpal te ni khat nu ni khat khi kan van than chau lang mang tik ah khin Khrihfabu chung rian tuan nak hin pastor ah hin cun tlawmpal te keimah ka hmuh nak ah cun boi boi lak te zong boih te zong he a rak biapi ngai tiah ka ruah i boih lak lo theng in ta pathian rian hi pastor rian hi tuan kho selo mo ti ahcun tuan kho cu se ve thiam thiam na te in khan tlawmpal te pathian rin kan tuan nak ah khan cun bible zong kan zoh chi ve lai te i volei lei mah bantuk kan va cawn nak e kan thai nak ni khin khrifabu kan hroi te khan tlawmpal te abum kho i khrifabu kan hroi nak khin tha dam te ro te ke ma ni kan mu ta a si si kan alom tuk e a tunai na rian kong he pehpal in te ka kum zong a nau pa ri i na vun ti tik a khan hmai lei a khin a siang kai pe ta na tim ti ma se kalom
boipa di dam na kan pek sia kan chun mai le chun pe chu ka tim atu man hin pe chu ka du pari ko na te khan kama krifa bu chung in chen atuan mi he minung pasarih kan se mah hin saya thong thamung kha atu hi siang na pe lio si cha khan kama krifabu chung ah cun siang pe du chung ah khan minister chung pahnih te khadai ra kan pe nga lo cha khan ama di hnu tung ke ma pe te la a si si kan elom tuk e ramdang ni khinta ramdang lai in khinta som nak cha na zetin a um mo van kan chin chi la kan du ka kalom ramdang lai in hin chun atu kum chungah khan sawmnak cu um mas thla ah khan an rak sawm i kanmah vawngtu e zei cu khawmpi civui te kha um i ciruang pul i tonnak um ah khan kan sawm i July thla kha thok ding se mas thla khan cun kal ding se na te khan atu covid ruang khan kal kho lo ma chu somnak voi khat nak ka ton se si se thla nak na cham piak tia le che te kal kho na ha a se chun thla kong happy pal in te vun kal vun pial chan ta ka usi lo thla hi fung za hrang da na chwa chang chun album te ban tuk in ta na chwa chang ma okay kalong album he thong ni like kua thongni lei retlei kua chung khan album minauta kan selo timi ka chuah e atu hla hi a zapi ting ka sakmi hi a chuak ding he a chuah ciami he cun fungkul leng cu se ve cang si si kan i lom tuk e me khun kan in hal mi zong na vun toi fian nak te na vun kan le di te e kan na lom tuk e adok nak la ya vun kal ko usi lo nangma tham pe tu le nangma cha thlan cham piak tu sina bicha na du mi Okay. Kalom atu kahmun i rak ka zohbi tha rak ka petu nan dihlak chung kalom i mali ah Pathian rian ṭuan dingmi lawng te kan si rih caah hin Pathian rian kan ṭuannak ahcun ah nu le pa hi kahmun te ah tha kan rak pemi hna nan thlacam piaknak kan herh taktak i atu ah Pathian nih a hman cuahmahmi hna e athi cang ko na ten Billy Graham te pawl hna anmah thlacamnak lawng kha si loin crusade an tuah ti bantuk le a dangdang an tuah bantuk ah khan hnung lei in thlacam piaktu tampi an rak ngeih ruang ah khan Pathian rian an ṭuannak kha tampi teinak an hmu mah ruang ah tha kan rak petu hna zong nih hmailei Pathian rian hi nakin ṭha deuh in kan ṭuan khawh chinchin nak hnga ding ca thlacamnak zong rak kan bawm peng u nan thazang peknak kan herh peng rih ko ti kha ka hun tem van chim ka duh i than in ka pekmi ruang ka lawm bawipa in thlachuan a kan pe hna seh